Oba ha w'ani aka. M'ani hmm, aka paa nti menyaya koraa nka nka menkɔ bio mewerɛ afi me sister koraa.
Na sɛ ɔwɔ ɔdɔ nkyɛn a ɔwerɛ afi biribiara medɔ paa sɛ wonim. Ɛhɔ deɛ Ɔse me kwasea saa na mayɛ basaa. Awo.
Owia ɔde ɔde praeɛ nyinaa koraa bɔ me koraa. O sista de praeɛ bɔ.
Ɔde twa me nso saa na mayɛ basaa. Sista deɛ ɔmfa me nyɛ hwɛ. Ehe ehe ima aka ɛkɔba sɛ yɛpɛ sɛ yɛwo nkwalaa aka daakye bi apɛ sɛ ɔwo sɛn.
Kɛwo anka ɛbɛwo mmiɛnsa. sɛ mmiɛnsa yɛde baako bɛto m papa ne de baako ato sista ne de baako ato medeɛ mebɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛnya mmarima 12 yɛbɛwo nkora maako maako 12 na sɛ brasa ho nya ade nti ka 11 boa na baako ayɛ reserve player hmm.
sika bɛn na ɛde bɛhwɛ ɔmo ɛbɛwo ɔbaa baako nso hmm, mate mɛwo ama wo

na nea ɛtɔ so mmienu no nso yɛde no ato sɛn
ɔne yɛfrɛ no asiedu ɛyɛ amfa nkatia no nka ho ɛsɛ drink tia ah. na nana akufo ado wonto no bɛdin hmm? na wo sistɛɛ
Nana deɛ ɔmo sɛ wɔtia dodo nti no sɛ dɛm si tie.
Wonya ɛba biara a ɔbɛyɛ sɛ ɔno. Afei na mate wo aseɛ. Sista adɛn?
Adɛn sɛn?
Wote ha yɛ deɛ ha yɛ ofie. So wokaa sɛ woma m'aduane ni nansa ha na mɛboa me ho adwaa nti no ɛne deɛ nka medi last one na maba. Three days course no ɛne ne nka wobɛtwa ɛnso deɛ woayɛ woafom nti no mede bi bɛka ho wate mɛkata m'ani bɛkyɛ ne wasɔre. Mpakyɛ ma ne ne di nwi. Mema nso mekasa ka wano tum na menim nnuabrama na ɛkasa anyɛ wo.

So ɔsɔre mpa adwuma nyɛ ɔbɛrima tenten kra mo sɛ yi. Sista me ne na kasa sɛ ɔmpa adwuma na ɔnyɛ. Ɔbaa yɛ nyinaa afutuo a mede ma no ano me. Ne sɛ mentuu ne fo. Na ɔbɛn na pa adwuma yɛ. So ɔbaa a woma no aduane di. Na sɛ me kun aba me nkyɛn a ɔsɛ meyɛ aduane ma no. Wo kunu no ho a na ayɛ wo ho adeɛ ama no. Wafa ɔfofo lɛ. Kwasea bɛɛ te sɛ woɔ. Mbra bɛ de aduane bɛgu bowl ma brɛ no fufuo. Mesi wɔn nidi three days kɛ nɛ ne third day a ɛbɛso a ɔbɛyɛ free kɛ sɛ sɛ waba fie. na ɔbɛprapra fie na ɔsesa nsuo na ɔyɛ biribiara wɔ fie hɔ na so wagyae na wabɛtena na so wagye na wa a watu ɛna wowɔ sibiri fufuo ma no mewa hwɛ ɔbaa bɛsia te sɛ me menam awia mu saa menam awia mu na megyegye susu meyɛ adwuma ɔka sɛ meyɛ ahwa asia kɔ agyimifoɔ makyiaa afei ayi mekɔ ayi hɔ a no maba bɛduru ɛ ayi eh, sakɔ deɛ